Miegħi illum għandi lil Ray. Meta tara lil Ray, tara persuna normali, biex ngħidu normali, insomma. Bniedem illi meta saqsih fuq tfulitu ssib illi kien persuna bħal ħafna tfal oħra, però mbagħad meta tkellimt miegħu, nista' ngħid illi ħalla marka fuqi u ispirani ħafna. U allura llum se nlaqgħu magħkom għax għandi hekk għandi hekk fiduċja li se jispira anke lilkom. Ray, grazzi l-ewwel nett li lqajt l-istedina tagħna. Mela, inti ejja morru lura. Inti persuna li meta kont żgħir kont abbużat sesswalment, hux hekk? Hekk hu.
Għidilna.
Jiena fit-tfulija tiegħi ġejt abbużat sesswalment u l-abbuż seraqli l-innoċenza tiegħi, seraqhieli b'mod partikolari għax tefagħni fit-triq fejn jiena bqajt imwaħħal ma' dak l-mumenti li ġraw f'ħajti u ta' età żgħira qbadt il-vizzju tal-pornografija.
Taħseb li ġej, kienet ġejja mill-abbuż, jiġifieri mill-fatt. Eh, l-abbuż, eh.
L-abbuż dam, dam, l-abbuż kien. Le, ma damx, ma damx ħafna.
Okay. le, le. Eh, Però il- il-memorja tħa- twaħħlek ma'- ma' dak li inti tkun għext. Allura inti mingħajr ma trid tiġi ispirat biex tfittex aktar dwar dak li tkun li tkun U ġarrabt.
bdejt tara ħafna pornografija. Issa, il-pornografija jiena qed nitkellem, eh, fuq 30, 40 sena ilu, jiġifieri, Ma kinitx faċli daqs illum. Però eħe kienet kien kont kont infittex u nsib u niddobb affarijiet eħe biex biex biex inkompli aktar nispira u nimraħ f'dak li mingħalija kienet il-lifestyle tiegħi. Fil-fatt parti minn dik il-lifestyle kienet li Jiena bdejt ukoll nesperjenza l-affarijiet. U meta inti tesperjenza l-affarijiet. Ġifieri toħroġ ma' tfajliet qed tgħid. Eżatt, eżatt, eżatt.
U jkollok ħajja ta' sesswalità li inti dak li tara, għax inti l-pornografija ġġibek fik innifsek persuna differenti minn dak li int fuq barra. Tikkmandak b'dak li tara, l-illużjoni li inti tibda tgħix, dak li tirrekordja fil-moħħ tiegħek inti tkun trid tespermentah. U fil-fatt, waħda mit-tfajliet li kont qed tkun magħhom, ħarġet tqila. Ekku. U hemmhekk indunajt l-illużjoni u l-aljenazzjoni li jiena kont qed ngħix fiha. U meta ħarġet tqila x'ġara? Meta ġiet tgħidli li ħarġet tqila hemmhekk bżajt, ħakmitni ansjetà, ħakmitni l-biża', u għaraft li dak li jiena kont nara fil-pornografija u għalkemm kont jiena nagħmlu u nattwah, però ma kontx lest għar-responsabilità tiegħu. Allura l-biża' ħakmitni u l-ewwel deċiżjoni li ħadt hija li noqtol it-tarbija. Noqtol it-tarbija għax kont naf li mhux ħa jkun hemm reżistenza kontra tiegħi. Ġifieri dik urietni l-falsità fiex daħlet mill-pornografija. U allura ħsibt illi tmorru barra minn Malta u. Iva. tagħmlu abort. Iva, rranġajn, irranġajt kont li li tlajna Sqallija u sar l-abort. Ġifieri kont preżenti. Sar l-abort. Ejja, kont preżenti hemmhekk u u sar l-abort. Ġifieri, però minn dak li tgħid illum qiegħed nitkellem miegħek għal dak li għext dak il-mument, waqt li kien qed isir l-abort fil-klinika jiena tani ħass ħażin. Għax meta inti tkun qed tgħix aljenazzjoni u falsità u tmur tagħmilha, imma mbagħad meta tara r-realtà, ir-realtà hija totalment differenti tal-bniedem li hu minn ġewwa. U mbagħad iżżeww, mbagħad. U mbagħad ġejt lura Malta. Il-mara ma' marha. Kont iltqajt ma' Joanne li llum hija l-mara tiegħi, eħe, li żżewwiġt fin-98. Però żżewwiġt mingħajr ma qerrejt id-dnub. Issa meta inti tmur għaż-żwieġ, inti prattikament is-saċerdot jitolbok biex tagħmel qrara ġenerali. Però ma kellix dik l-indiema li nqerr id-dnub tal-abort. U x'ġara? Dħalt għaż-żwieġ u wara sena u nofs konna qegħdin ġiġa M'aħniex naqblu. Jiena l-lifestyle tiegħi ma rridx nibdilha kompletament. Anzi, fiż-żwieġ tiegħi jien daħħalt ukoll tajt importanza għax-xogħol. Għax meta tiżżewweġ inti ħafna ġiri u paniku biex tħallas il-loan, allura tnaqqas mill-ħin li inti għandek taż-żwieġ. U kien hemm il-mamma tagħha, ta' Joanne, li kienet qed tara speċi. Fiż-żmien, eħe, fiż-żmien li. Konna qegħdin f'din is-separazzjoni, f'mixja s-separazzjoni għax konna għadna ma bdejnhiex. Joanne marret tgħix lura għand ommha u jiena kont għaddej minn mument fejn qalbi riedet li ngħix ma' Joanne, però moħħi ma riedx jaċċetta bl-aljenazzjoni. U l-kunjata kienet tatna ticket biex immorru pellegrinaġġ ġewwa Medjugorje. Jiena aċċettajt li mmur akkost li ma kontx nattendi l-knisja għax ridt nimxi mal-pass ta' qalbi li verament ridt li nerġa' ningħaqad ma' marti. U u ġara li jumej qabel morna l-pellegrinaġġ, dana jiġbruk, isejħulek u jkunu qed jgħidulek x'se jiġri u mhux se jiġri u x'għandek bżonn tieħu. U f'dak il-mument kien hemm is-saċerdot qed ikellimna u qam u x'ħin kien qed jagħti l-barka, Is-saċerdot, Dak il-ħin ġewwa fija qamet bħal disturbance, qamet xi ħaġa ġo fija, beda jsir ħafna taħwid, konfużjoni. U f'dak il-mument għaraft verament li kelli bżonn ninqer, kienet mod tant ċar li fhimt li kelli bżonn ninqer id-dnub tal-abort. Kif, ma nistax nispjega, però mort fuq is-saċerdot u għedtlu li rrid tinqer. Fil-fatt qal li se nitilgħu nidħlu l-pellegrinaġġ għedtlu rrid inqerr issa jew xejn. Kienet tant deċiżjoni ferma. U fil-fatt għamilt appuntament għall-għada u mort qerrejt. Tlajt il-kunvent fejn kien qed jgħix u dħalt inqerr u kif qerrejt sempliċement qerrejt indimt mid-dnub tal-abort. Kif qerrejt id-dnub tal-abort u tani l-assoluzzjoni, ġewwa fija seħħet Trasformazzjoni. Ħarġet indannazzjoni kbira minn ġo fija, da dak li jien kont ili ngħix għal tant snin. U daħlet fija bl-istess mument mħabba profonda li għamilt siegħa u nofs nibki mingħajr ma naf għalxiex. Tant kienet mument ta' paċi u ferħ li jiena stess ma stajtx nispjega ruħi u għadni sal-lum ma nistax nispjega ruħi. Imma l-uniku mezz li jiena nista' ngħid hija sempliċement Bħal meta għandek pump tar-rota u inti dejjem qed tonfoħ it-tajer biex dejjem jitnefaħ bl-arja. Din kienet dak li rċevejt f'dak il-mument fis-Sagrament ta' Qrar. U fil-fatt imbagħad ġara li meta inti bdejt allura issa toqrob lejn il-fidi u lejn Ġesù, Il-mara tiegħek li kienet ma tiflaħx qalbet għall-agħar u kienet fil-periklu tal-mewt, u x'hekk. Li ġara, Wara, wara l-mixja ta' konverżjoni, wara li ġejna lura mill-pellegrinaġġ, Joelle rat il-bidla fija, ġiet lura lejn id-dar. Erġajna bdejna ngħixu l-ħajja miżżewġa tal-bidu. Bdiet isseħħ konverżjoni fija li anki bdejt inbiddel il-ġobst biex innaqqas mill-ritmu tax-xogħol ħalli ningħad iżjed id-dar. Però seħħet, eħe, li Joanne kienet mit-twelid tbati bil-kundizzjoni ta' cystic fibrosis, hija kundizzjoni fil-lungs. U iżjed ma bdiet tikber, il-kundizzjoni tagħha bdiet iżjed tmur għall-agħar. Allura wasal il-punt li, eħe, l-isptar f'Malta ma kinux setgħu jagħtuha aktar mediċina u kellha titla' l-isptar Royal Brompton ġewwa l-Ingilterra. Huwa sptar li huwa li huwa jispeċjalizza fuq il-kundizzjonijiet tal-pulmun. U inti x'għamilt, mort magħha? Però f'dak il-kundizzjonijiet jiena bdejt ġejt f'konfużjoni oħra għax jiena moħħi beda jgħid issa għax erġajt lura mit-triq il-ħażina. Issa dan Alla li fil-Bibbja u fl-Iskrittura tisma' li huwa Alla mħabba, issa proprju issa li l-mara qed timrad għax għandna ċ-ċans li nibdew ngħixu verament ħajja miżżewġa. Ma stajtx nifhimha din. Ma stajtx nifhimha.
U allura u tant ġejt f'sitwazzjonijiet antipatki li kelli bżonn infittex saċerdot. U dan is-saċerdot kien tant ħabib għalija li għeni u mexa miegħi akkumpanjament li beda jurini u jindirizzani dejjem lejn il-Kelma biex insib is-soluzzjonijiet. U mort l-Ingilterra magħha. li ġara fl-erba' snin, sentejn minnhom li telgħet Joanne, jiena kont nitla' u ninżel, nitla' u ninżel ħdejha. Is-sabiħa hi, Pep, li aħna l-poplu Malti nafuh bħala poplu jtajjar, jiġġieled, imma f'dawk il-mumenti jiena kont naħdem f'kumpanija fejn sħabi tax-xogħol kienu persuni li ma jattendux knisja. F'dawk il-mumenti Tinduna l-poplu Malti min hu għax kienu huma stess jiġbru l-flus bejniethom u jħallsuli t-tickets. U hemmhekk niftakar f'dak li San Pawl qalilna qabel telaq minn Malta li fl-Atti Kapitlu 28 jgħid qabel tlaqt minn pajjiż minn pajjiżhom imlew l-ġifen b'dak kollu li kelli bżonn għax din hi l-identità tal-poplu tagħna. Eħ imbagħad għaraft li l-aħħar sentejn is-sitwazzjoni ta' Joanne kienet iżjed qed tiggrava u allura kelli jiena nitla' l-Ingilterra. Waqaft minn kollox minn hawn Malta u tlajt hemmhekk. ngħix magħha, kont il-carer tagħha biex ngħidu hekk. Għax għalkemm il-kundizzjoni ta' Joanne kienet kif inhi, hi xtaqet ħafna li ngħixu għal inqas ħajja miżżewġa anki fis-sitwazzjoni ta' rassenjazzjoni li hija kienet miexja lejn il-mewt. U però hemmhekk għaraft, f'dawk is-sentejn, għalija kienu l-isbaħ mumenti taż-żwieġ. Jiena kont ili ħdax-il sena miżżewweġ. U kienu l-isbaħ sentejn mumenti fejn jiena kulma kelli lil Joanne kif inhi, kuljum qiegħda tnaqqas il-ħajja tagħha, u allura jien stajt inħobbha kif inhi, mhux għax għandha xi lussu, mhux għax għandha xi kwalifiki, imma xi persuna fis-sempliċità tagħha u allura nħobbha għax hi l-mara tiegħi. Imma mbagħad ħallietna, u xi? Eh, li ġara, fl-isptar li kien speċjalizzat fuq il-pulmun, il-Joanne għamlulha dak kollu li setgħu, sal-punt li wassluha dejjem fil-waiting list biex ikun hemm transplant. Però t-transplant ma seħħx, allura l-ħajja ta' Joanne għaddiet għal ħajja ta' dejjem. F'dak il, f'dik il-kundizzjoni, f'dik iċ-ċirkostanza, jiena għaraft li l-istorja tal-ħajja tiegħi, għal xiex Alla ppermetta li jiena ngħaddi minn dan kollu u issa sa jiġri minn ħajti. U komplejt il-mixja miegħi, tiegħi ma' dak is-saċerdot fejn jiena Għaraft li dak li nsteraqli mill-bidu permezz tal-abbuż, l-innoċenza tiegħi, jiena rrid ngħixha, kienet tweġiba, kienet sejħa li Alla sejjaħli għaliha biex jiena nagħti ħajtu lilu. U fil-fatt ta' 35, jiġifieri kienet għadha żgħira, Joanne ħallietna. Però inti, inti, illum li temmen daqshekk, Kapaċi per eżempju taħfer il min abbużak? Iva, jiena ħfirt illum il min abbużani u nitkellem miegħu ukoll. Titkellem miegħu, tiltaqa' miegħu. Iva, iva, iva, iva. Però il-maħfra fiha nfisha. Rabja ġifieri ma tħossek meta tiltaqa' miegħu. Għalhekk għedtlek kien proċess. Għax hu fottielek it-tfulija.
Iva, iva. Però Alla reġa' tani ħolqien ġdid fija nnifsi. Jiġifieri il-maħfra mhix just qommt filgħodu u ħfirt. Il-maħfri hija proċess li fiha nfisha hija ġustizzja u ħniena. Ġustizzja li l-bniedem irid jieħu dak li ħaqqu, imma wkoll ħniena li l-bniedem irid jieħu l-maħfra biex hu wkoll bħala iben Alla u bħala ħija jrid ukoll jirċievi s-salvazzjoni. Jrid inti taħfirlu u tħobbu lil dal-persuna. Żgur, m'għandix dubju, inkella ma nkunx nista' ngħix il-milja tal-dik tiegħi. U wkoll il-porn, għax issa l-porn sar ħafna iktar available għalina, għal nies normali biex ngħidilhom hekk. Inti jirnexxilek ma tarahx jiġifieri. Illum iva, Però wkoll kien hemm bżonn nagħmel mixja profondità għax ma tistax, kull vizzju ma jistax jitwaqqaf jekk ma jkunx hemm mixja ta' terapija fih, kemm professjonali u kemm spiritwali. Inti tqis l-abort bħala qtil hux hekk? Hekk hu. Eh? Hekk hu.
Kieku, kieku l-abort mhijiex qtil, jien għalhekk għedt, mal-abort jien mhux biss qtilt it-tarbija, imma mal-abort jien qtilt il-paternità tiegħi, li kelli bżonn nerġa' nirċiviha fis-Sagrament tal-Qrar. U tħoss illi Stajt taħfer lilek innifsek hekk qed tħoss li qtilt? Għamilt Ivi tħoss mixja. li qtilt tarbija inti. Ivi, ivi, iva. U għalhekk kelli bżonn nagħmel mixja ma' psychologist u ma' saċerdot biex jiena mhux biss nasal naħfer lil lili nnifsi u naħfer lil min weġġagħni, imma wkoll nerġa' nirċievi l-grazzja ta' Alla li nerġa' niġi ħolqien ġdid. U mbagħad iddeċidejt li titlaq kollox, kif jgħid Ġesù da, Itla' kollox u ejja warajja, qal. U inti għedtlu, OK. Hekk għedtlu. Ma kinitx. U hija mhux hekk. Imma illum hekk int. Illum Ray jgħix ġo dar ma' persuni oħra u tgħixu, iddeċidejtu li tgħidu tgħixu fi spirtu Franġiskan, mhux hekk? U tgħixu fil-faqar. Mara bla paga ġifieri taħdmu għan-nies u m'għandkomx paga. Kif tieklu ġifieri? Parti mis-sejħa tagħna kienet li inti trid tagħmel dixxerniment biex tagħraf jekk hix vera ġejja minn Alla jew le. Għal xiex? Għax inti jekk hija ġejja minn Alla, Alla l-kelma tiegħu ħa jżommha. U dak li hu jistaqsi minnek u jitlob minnek kulma jrid li tikkollabora mal-grazzja tiegħu. Meta inti tikkollabora inti tasal biex titlaq kollox. Tlaqat kollox, ġifieri m'għandek xejn, ġifieri. Titlaq il-familja, titlaq anke l-impjieg li jkollok u tingħata kompletament lilu. M'għandek xejn inti, xejn. Għandi lili nnifsi.
Lilek innifsek. U għandi lil Ġesù li huwa l-qofol ta' ħajja tiegħi. Id-domanda kienet materjali, m'għandek xejn. Tgħix ġo flat, il-flat mid-dehra ddubbajtuh ukoll. Jiena ngħix f'appartament.
Fil-preżent jiena ngħix f'appartament li jiġi mogħti lilna bħala fraternità. Issa, Inti għedtli li jiena m'għandi xejn. Biex inkun qed ngħid kollox fil-verità, għax il-verità m'għandhiex ħabi. Il-post li jiena kont ngħix mal-mara tiegħi, il-post fil-preżent għadu għandi. Allura x'għamilt? Jiena krejt il-post fil-preżent b'kirja miżera ta' 250 fix-xahar, fil-fatt għandi ħabib tiegħi refuġjat jgħix ġo fih, biex bih inkun nista' nħallas il-bolla. il-bolla li jiena rrid nagħti l-kontribut tiegħi lill-pajjiż biex ukoll imbagħad jiena rrid nirċievi l-pensjoni minnu. Ok. U fil-fatt intom pa paga m'għandekx u tgħix. Le, le, le. Imma kif tieklu, pereżempju, kif tħallsu d-dawl, l-ilma u hekk xi. Il-Malti
fil-ħniena ta' Alla huwa ġeneruż u ngħixu bil-providenza, persuni jipprovdulna affarijiet tal-ikel. L-ikel, ħwejjeġ. Jipprovdulna ħwejjeġ, ovvjament ikollna mumenti fejn aħna anki. Ningħataw forsi xi donation u nkunu nistgħu wkoll immorru nixtru hekk hu. Għidi di, vera li tant iġibulkom affarijiet li spiċċajtu qed tagħtu lil minnu, mhux talli għandkom biex tieklu u.
Parti mill-evanġelizzazzjoni tagħna hija li aħna mmorru niġu mistiedna f'parroċċi, mmorru ngħixu ġol-parroċċi għal perjodu ta' żmien u hemmhekk nuru l-imħabba u naqsmu l-imħabba ta' Alla mal-poplu niltaqgħu. Però niltaqgħu ma' persuni iva li kemm ikunu persuni homeless fit-toroq, persuni li għaddejjin fuq dipendenza ta' droga, li dawn ibatu ħafna l-familjari magħhom, u magħhom naqsmu anke mill-ikel li jkollna, iva, iva.
Jiena, Ray, nirringrazzjak, jien nixtieq li ħafna nies jiltaqgħu magħkom, miegħek, u ma' dan li qed tagħmlu, u allura qed noħorġu email address hawnhekk li intom tistgħu tiktbu u mbagħad ikollkom ir-risposta kif tistgħu tikkuntattjawhom. Nirringrazzjak ħafna ta' ta' din l-intervista li m'għandix dubju li kif ispirat lili se tispira il ħafna persuni oħra. Inti meta tnejnek biex ħadt voice test ukoll għedt xi ħaġa li spirajtni u nixtieq nerġa' tgħidhet. Nispera li dan li se nagħmlu llum għidili, x'għedti? Nispera li dak li aħna se nagħmlu l-poplu Malti jgħixu. Jekk trid tara iktar vidjows ta' Xarabank, agħfas fuq waħda minn dawn il-kaxxi, fuq il-lemin jew fuq ix-xellug. Tinsiex għamlilna like fuq Facebook u ffollowyana fuq Instagram. U jekk trid tkun minn tal-ewwel li ssir taf meta ntellgħu vidjow ġdid, agħfas subscribe.